Toda kutenda Mwari nekupiwa zvakare mukana chidzidzo chedu chatiri kudzidza sanctuary nenguva yakatarwa. Uh, tina Elda Gurure samazuva ose ini Hamilton Outa Magomana tiri pano kuti tidzike nesanctuary inova the plan of salvation unto men. tigoni kunzwisisa the plan of salvation muudzamu hwayo without understanding the sanctuary ngatisakanganwe vateereri to subscribe painspired tv subscribe inspired tv tirambe tichiwana zvidzidzo zvemhando iyoyi dai mwari vakuitirai zvakanaka dai mwari vatibatsira tose Mukati mezuva ranhasi Elder Gure, tikuda kuti timbodzidza the difference between the old and the new covenant. Ndo zvinhu zvatoda kuti tidzidze izvozvo, the old and the new covenant. Muchaona kuti mukati menyika mune controversy yakakura because vanhu havanzwisisi eh, the old and the new covenant kuti inotangira papi ichigumira papi zvinofambidzana sei saka mukati mezuva ranhasi toda kuti tidzidze zvunhu izvozvo izvozvo chaizvo right saka ndokusirai mukana uno timutitsanangurire tisati taenda kure infact regai tiverenge vhesi timbovhizitira galatians handizvo here galatians chapter chapter 4 vhesi 22 to 26 ndopatoda kutora vhesi redu kuti tidzidze uh, the old and the new covenant mwari vachitibatsira mukati memadekwanano galatians chapter 4

or either between macompanies saka a covenant inogona kuitwa either by words or by action at times action speaks louder than words saka chatiri kuziva its baseline ndeyekuti its an agreement which was done saka totarisa kuti kana takabata bible tine two covenant old covenant nenew covenant saka kune vazhinji vari kubhosta nenew covenant tambotenderana pasilver kuti word of god we, sh we should take god at his word mm -hmm. the bible should speak not me mm -hmm. tiri kufanira kunzwa nevhesi definition yekuti old covenant chii mm -hmm. tonzwa definition nevhesi kuti new covenant chii mm -hmm. kwete zvimwe zvatiri kunyeberwa nevazhinji vhesi ndiro rega ngaritaura kwete ini nekuti ini handizivi kuti chinonzi kavhina nchi asi mwari ndo vanozi saka ngavatiudze kuburikidza neshoko ravo saka mubvunzo wokutanga ndewekuti chakatangira chimwe chii new covenant kana kuti old covenant because old covenant pagalatians 4 yanzi yakatangira pamount sinai in arabia mhm. but bible harina kutangira pamount sinai kana history of man yakatanga kueden before sin mhm. munhu asati atotadza anga ari mucovenant mhm. because tinoona kuti mwari akatombobvumirana kuti ungadyako michero yose yomunhu but muchero uri pakati pemunda uyu pagenesis 2 vese 16 na17 but muchero uri pakati pemunda usaudya kubva pamusiwa uchaudya uchafa zviro kwazvo saka isusu hatikwanise kuti before mount sinai nearabia there was no covenant between god and man mm -hmm. saka ndozvakanakira kuziva kuti chinombonyatsonzi new covenant chii mm. kuti ndizopindura kuti chakatangira chimwe chii mm. new covenant neold covenant mm. chakatangira chimwe inew covenant because munhu akasikwa asina chitema asina kutadza zvokuti dai asina kutadza ethi dai iri nhasi iri sezvairi kueden before sin ingadai ichinzi unfallen world tiri marepresentatives of the unfallen world tisina sin tisina sorrow tisina suffering tisina madisease tisina death tisina hunger tisina famine mm-hmm. at this ndingadai takareba mudenga umu mm. mvura ichingoita steam zuva richipisa mvura isina kudzika imwe yakanaya pamurovano uyu mm. earth ineika iri mucondition yechitema right. saka all new covenant ndo yakatanga mm -hmm. ndo pataibreaka right. pataroerwa old covenant pasinai mm -hmm. old covenant bva yanonotisvitsa pana kristu mm -hmm. kristu bva arova new covenant zvekare mm -hmm. kusvika kueternity mm. tine mavhesi here anotitsigira mm -hmm. toda kumbotanga tanzwa chacho chinombonzi new covenant chacho chii mm. tozodzokera kuti old covenant chii mm. saka hebrews chapter 10 verse 15 to 17 mm. ine definition yamwari yekutaura kuti chinombonzi new covenant chii saka chimbodzimai madefinitions mamwese amuinawo kusanganisira ini ndodzima definition yandinayo mm. todzidziswa nevhesi mm -hmm. e,

hapana kumbotaurwa chii kana kuzonzi chii icovenant yanzi law tobva tadzoka futi ende law yacho yanzi iri kuiswa pahati not padombo yepasaina iyi yakaiswa padombo iyi yanzi law iri pahati because dai, dai kain naabel wanga wasina law pamwoyo kain haizombonzi aita meta mm. anogoita murder sei pasina thou shall not commit murder okay. saka tinoda kubva tadzoka futi pahebrews chapter 8 mm -hmm. verse 8 to 10 tonzwa kuti iri kuti chii because finding fault with them he says behold the days are coming says the lord when i will make a new covenant mm -hmm. with the house of israel and the house of judah hapana okay. kutaurwa muedena mm -hmm. pataurwa israeri najuda mm. tambodzidza kuti kana tiri kunew testament mm. anonzi israeri haasi munhu anogara kuholy land kujordan cyprus lebanon kana kugaza strip mm. munhu anonzi mujuda munhu akagamuchira jesu muspiritual jew muhedheni akagamuchira jesu kubva ararama zvinoda jesu mujuwo futi mujudha akagamuchira jesu bvararama zvinoda jesu muspiritual jew muedheni akagamuchira jesu bvararama zvinoda jesu muspiritual jew mm. saka pari kunzi house of juda and house of israel tiri kunew testament kuri vanhu vakagamuchira jesu masons of abraham through faith in jesus mm. ndo vari kunzi maisrael tobva tanzi not according to the covenant yaold covenant that i made with their fathers in the day that i took them by the hand to lead them out of the land of egypt

Saka kana takutaura covenant hatidi kunyeberana maingredients ecovenant ilaw. Saka vanhu vakavenga law ngavarege kutaura about either old or new covenant. New covenant ngaingotaure nevanhu vanomenchena law. Saka vanhu vakaramba law havafanire kumenchena either old or new covenant. Saka new covenant yanzi law pamoyo. Ko old covenant yanzi chii? muri kuzviona and ndinobva ndapedzisa ipapo pahebrews 8 pavhesi 11 papo panzi manje vhesi 10 yati i will be their god and they shall be my people vhesi 11 but none of them shall teach his neighbor and none, none his brother saying know the lord for all shall know me from the least of them to the greatest of them mhm. hanzi mm -hmm. wanzi wangoita low pamoyo unenge wakuziva mwari mm -hmm. kuziva mwari kuita sei elder mm -hmm. handifanire kuudza vanhu kuti munhu anonzi anoziva mwari ndiye akaita sei mm -hmm. 1 john 2 vhesi 4 inotaura mm -hmm. he that ainitanga pavhesi 3 mm -hmm. for by this we know that we know him mm -hmm. if we keep his commandments, his commandments.

new covenant yanzi tiri kuiswa law pamoyo tobva taziwa mwari hapana achakudzidzisa mwari mm. ndobva ndabvunza kuti kuziwa mwari kuita sei mm. papanzi naizvozvo tinoziva kuti tinoziva mwari kana chengeta mitemo yake his mm. commandments ndopapanzi he that said i know him ani nani anoti ndinomuziva asikachengete his commandments is a liar and the devil is a liar and the truth is not in him ndofunga tabata panew covenant handiti mm -hmm. tauda kuenda kuold covenant tiri kudai because new covenant yakatangira old covenant okay.
and yatangira old covenant ka tiri kuzviona kuti kuold testament kutori nevanhu vaitova nelow pamwoyo mm -hmm. muri kuzviona yeah waizoisirwa low pamahwendefe emabwe nguva ine mwoyo yebwe mwoyo yakaoma inonzi pagriki wedi clero caradia mwoyo webwe uya uri kuzonzi naezekiel 1119 ndichakubvisa mwoyo webwe ndokuisa mwoyo wenyama that is new covenant mwoyo webwe that is old covenant ende mwoyo webwe uri kusimbolaiza wanhu wane stiff nakedness wakaoma mwoyo wasingadi kufamba munew covenant namwari ndo zviripo saka ndisati ndaenda kumberi tauda kumboverengawo timbonzwa kuti old covenant iyi padeuteronomia 4 vhese ya 13 mhm. chimbori chii chaizvo chaizvo mhm. deuteronomia chapter 4 vhese ya 13 mhm. hanzi he declared unto you his covenant which he commanded you to perform the ten commandments and he wrote them on two tablets of stones emabwe new covenant tanzwa kuti pamahwendefa emwoyo mhm. tanzwa mahwendefa maira mhm. hwendefa remwoyo nehwendefa remabwe mhm. asi idzi iten commandments first four commandments dziri kureva love to god inonzi vertical love ndiyo inonzi agape kana wakuirarama pagreek wanoiti agape piontas kufamba parudo rwamwari vertical love mm. saka wekutanga usawa ndimwe mwari kunze kwangu indoga mm. ndiwe namwari mm. wechipiri usaite graven image usaipfugama kana kuinamata nekuti ndiri mwari ane godo anorova zvivi zvamadzibaba kubva pathird and fourth kusvika pathird and third fourth generation mm. ndogoitira nyasha kuzvuru nezvuru zvemazana zveawo anondida vanochengeta mirayiro yangu mm. jesu anobva ati if you love me keep my commandments apari kunzi them that love me and keep my commandments

uri kupiwa manual yekapedzero kaunoita vhiki mm. kunzi usava nyope mm. unofa nenzara saka six days shall thou labor mm. waneta rest but rest in god wobva waseparata the seventh day setype yenguva yamwari saka raday of sanctification means separated for holy use or set aside for divine use mm -hmm. saka izvese izvozvozvo ivertical love last six commandments paromans 13 vese 8 to 11 inotaura kuti dzinoreva love to man saka yese yakadaro iri padombo iold covenant yapamoyo manje inew covenant rega timbonzwa exodus 34 28 kuti ten commandments dzinonzi chii dzinodainzwa dzichinzi chii exodus 34 28 mm -hmm.

by god himself saka anozonzi old covenant kana aenda padombo obva anzi new covenant kana aenda pamoyo but idzo ten commandments mawords of the covenant pamuchinjikwa iblood of the covenant but covenant yacho kuisa mutemo padombo iold pamoyo inew covenant okay. mazviona mm -hmm. ndo mamisiro azvo akaitwa nebhaibheri mm -hmm. saka tisingade kupedza nguva mm -hmm. takuda kumboronga manje nesanctuary because topic yedu isanctuary god's plan of salvation mm. tione kuti tiri kunyeba here kana kuti tiri kutaura chokwadi mm. saka tinoda kutora god's plan of salvation mm. plan yaakaita unoziva ukaona kanzuru yakudhiroira plan kuti munhu wese ngaawake eight roomed house mm-hmm. dzoonekwa dzimba dzacho dzakasiyana shape mm. tinodzoka kuplani mm. toona munhu atadza kuindapreta plani tomupwanyisa imba yake mm. saka tiri kuona kuti masangano awanda ari kutaura zvakasiyana siyana mm. but tine plani nestenzl mm. saka tinoita come back to plani and stenzl mm -hmm. isu hatizone hedu right yekupwanyisa asi mm. zvaakumunhu ari kupindako mm. kuti abve kusystem iyoyo achiuya chi pasystem yakawaka true plan chai chaiyo saka chekutanga chamusati tisati taarranja ndizvo ka mm. ndakaida kuti tidemarkete mapoints atangira new pakatangira old nepainoperera zvichienda zvakadaro okay saka zvainoita manje ndoda kuti ndikaronga patemberi tobva tapiwa madheti nematime totora kwamozisi nekwajesu kwajesu no hatapiwawo futi madheti nematime bhaibheri rinobva radivhaidhwa manje tobva taziziva kuti saka new covenant yakatangira pa yakasvika old covenant bva yarowa kubva apa kusvika apa mhm. new covenant bva yazokoniya from there from here kusvika kueternity mhm. mazviona Tambotaurirana zvakanaka tikati isusu patemberi yaMoses kwakaitika 400 years vari mubondage gore rechi 430 ndokubva wabuda uri musi wa 14 abibi bveyanzi passover unleavened bvowakrosa rwizi bhosi ne7 fist Passover ndo panofa gwai mhm. unleavened pari kudyiwa chingwa chisina mbiriso mhm. first fruits pari kuroya zvibereko zviri kutanga zvichiunzwa kutemberi ndoinomirira resurrection mhm. death burial resurrection of christ pentecost mani i50 days because penta means 5 igreek word rinowati penta 50 days from the death of the passover lamb saka isusu taakuchizvironga manje zvinhu izvozvo kuti zvikwanise kutibuditsira new covenant kuti yakaitwa papi uyezve old covenant yakaitwa papi saka wana israeri wayambuka wauraya wa, wa gwai ndobva wayambuka red sea wakauraya papasova bva wayambuka red sea paunlivend nefirst fruit third month manje mwedzi wasivan sivan 6 ndo pakaitwa pentecost ndo pawakadzika ten commandments dzichiiswa pamahwendefa emapwa saka acts chapter tikanotarisa futi kunew covenant jesu kwakaitika futi 400 years from the death of malachi mhm. jesu kubva afa gore rechi 430 pa 31 ed because hapana zero mhm. uri musi wa 14 apipi mhm. ndo pakafa passover lamb alive and ari muguva first fruits baamuka day rechitatu 50 mm. days from the death of christ ndiye siva 631 ad mm. ndo pana acts chapter 2 pa 3rd hour pa 9 o'clock bcause first hour is 6 o'clock second hour is 7 o'clock third hour is 9 o'clock ninth hour is 3 o'clock mm. saka pa third hour according to acts chapter 2 ndo pakadzika mweya mutsvene saka kuti tione kuti hatina kurasika toda kukombeya moses najesu mozisi asvika pasainai hanzi zvinatsei nekuti maakunosangana namwari musasangana namadzimai enyu gezai hembe dzenyu ingai maakachena madisciples anga ari mimba yepadenga achinamata for 10 days wakazvitsaura nekuti waimirira kuti mweya mutsvene udzike mwari ndimweya mutsveni mm. pasainai pakadzika futi mwari mm. saka tiri kuona kuti sainai igomo rakakwirira israeri yose yabuda muijipita yakaungana mm. acts chapter 2 vanga vari paimbe ipadenga yakakwirira iflati all deboti jews from every nation under heaven wakaungana futi saka tiri kuona kuti inzvimbo dzakakwirira israeri yose yakaungana in both events dzaexodus 20 naex chapter 2 mm -hmm. ende dzese ma50 days from the death of the passover lamb paexodus pa 20 mwari vanodzika mm -hmm. paex chapter 2 mweya mutsvene ndimwari unodzika mm -hmm paexodus 20 mwari vadzika wanopa 10 commandment to physical israel

ndakuverenga x1 pavhesi ya 2 tione kuti chii chakauya kuzoitwa nemweya mutsveni inoti yo until the day in which he was taken up mhm. kusvikira zuva rakatorwa jesu iri mhm. after that he through the holy ghost mhm. had given commandments unto the apostles whom he had chosen okay Wa- saka mweya mutsvene wakadzika kuzoita sei Mm. kuzopa macommandments to the apostles that he had chosen Mm. ko mwari wakadzikei pasinai kuzopa macommandments to the physical israel that he had chosen Mm. because its type versus antitype hazifanirwe kusiyana ukaona type yasiyana neantitype waresva kutaipa mm. zvinofanira kuita inonzi perfect fulfillment of prophecy mm. saka mwari wadzika wapa 10 commandments to the physical israel mm. mweya mutsvene wadzika wapa mawords of the covenant ari pana exodus 3428 the 10 commandments avatariswa pamahwendefa emwoyo not mahendefa emabwe to the, to the apostles whom he had chosen mm. okay. sa zvabva zvakisana saka acts chapter 2 is the type of exodus 20 mm -hmm. muri kuzviona zvaitika yeah. saka new covenant yabva yava chii ndosaka hebrews chapter 10 vese 15 said yati mweya mutena akati ndichaisa mutemo pamahwendefa emwoyo mm -hmm mwari waisa mutemo pamahwendefa emapo the hand writing was the hand writing of god the finger was the finger of god writing on two tables of stone panapa the handwriting the handwriting of the holy spirit the finger is the finger of the holy spirit yeah. writing on the tables of the hearts hmm. mutozviona zviri kuitika yeah. saka zvinhu zvakakosha kuti vanhu vanzwisise wabatise chinhu chinonzi new neold covenant hmm. saka pane zvinhu zvatavada kumbonzwa manje hmm. mune zvekuwedzerei kana kubvisa ndiri kutoona kuti the new covenant eh. Hey. Eh, haitorashi mutemo hairase mutemo because covenant taona kuti kusiyana kwazvakaita eh. ndechekuti eh. uko kuold covenant eh. the law was written pama two tables of stone eh. but in the new covenant eh. it is the law eh. that same law eh. but yanyorwa upon the hearts eh. of men eh. so in the new covenant eh. The blood hari substitute eh. the law. Eh. Yeah, I, I, I like that one. Okay, saka takuchienda paJeremiah 31 mm -hmm. verse 31 to 33 mm -hmm. kuti macovenants akanga aprofesaiwa here kuold testament okay. ndokusaka ana pauro manje mm -hmm. pawakunyora new testament mm -hmm. vari kunyora vachishandisa old testament writings nekuti paul ndiye akatanga kunyora the book of romans mm -hmm. ari mutirongo 58 a d mm -hmm. saka kwekenge jesu afa 31 a d mm -hmm. muri kuona kuti kubva 31 a d kusvika ma 58 a d chipo chekuti 28 years mm -hmm. pasina munhu ati anyora new testament vachingoongorora kuti ichokwadi here kuti jesu ndiye akauya akazadzisa old testament ichokwadi here kuti zvese zva zvakataurwa nemaprofetsi zviri kuzadziswa wazoona kuzadziswa kwazvo manje wakuchinyora kazadzikirwo kazvo kazadzisirwo kazvakaitwa najesu hmm. vagutsikana vasisina mubvunzo hmm. achizoteerwa namaki zvichizoenderera mberi john the revelator ndiye akazopedzisira kunyora 95 ad ndiye ega msepo akafura 70 ad but the destruction of jerusalem akazofira kuchisiwa chepatmos che ku ireland yepatmos akazofa pana 100 ad saka tine history yemanyorwa arakazoitwa new testament tichishandisa zvinhu saka jeremiah 31 vese 31 to 33 ari kuti iye e, eh, iraiti iverenge

ndiyo decalogue mhm. inotitungamirira kuti tiite zvakanaka and mhm. james anobva ati pateni ukadonhedza one wadonhedza yose gomba rakareba 10 meters mhm. rinongosvetuka nemunhu ajamba 10 meters ajamba 1 mita anongowira musame gomba ajamba 5 mita anongowira musame gomba ajamba 9 mita anowira musame gomba only ajamba 10 meters ndiye anosvetuka gomba Saka pa 10 commandments atyora 1 atyora yose, atyora 9 atyora yose. Only ane 10 achirarama mairi. Ende hatiponeswe nekuti tachengeta mutemo. Tinochengeta mutemo nekuti taponeswa. Saka kuchengeta mutemo isaini yekuti uyo akaponeseka. Because waiswa pamoyo, wakuukipa direct from the heart. Muri kuzviona ende mweya mutsvene unotipa simba rekuponeswa. Chionai manje, ndakukombeya two matemples because tiri kushandisa sanctuary. exodus 31 inotaura ndadana bhezelo mwana wayurinesita naaholiabhu mwana waanasamaki ndawazadza mweya wangu mm. kuti wagadzire this physical temple mm. satemberi yamozisi yakagadzirwa nemaphysical hands mm. iyi body temple yakagadzirwa nemaoko amwari temple yamozisi mutemo waiswa pamahwendefe emabwe this body temple iriiswa pamahwendefe emoyo temberi yamozisi yaiswa ropa rembudzi nemakwai zvakanzi hazvibvise zvivi zvinofukidza temberi neye kunew testament kunew covenant blood of the covenant mm. iropa rajesu ndo rinodzima zvivi mm. temberi yekuold testament inenge ine physical jew outward, outward jews mm. temberi yekunew testament yaane inward jew ndosaka yanzi new covenant nditwa nehouse of israel nehouse of judah mm. ndosaka pakanzi najohn pajen john chapter 4 yaya salvation is of the jews okay.
john chapter 4 vese 22 to 24 mhm. saka itowa muspiritual jew kuti uponeseke gamuchira jesu utende maari wopfeka kristu waamujew spiritually maamuson of abraham through faith wamuspiritual israel mhm. kuti uponeseke mazuva na zviri kutaurwa zviri mhm. saka muchaona circumcision yaitwa kunze kumaforeskin kuoutward yakuitwa circumcision inward circumcision of the heart
saka tinofanira kuwa circumcise chi in the heart mm -hmm. ndosaa muchiona kuti vana deuteronomio 31 wanotaura kuti hakuna munhu asinaitwa circumcised paheart anopinda musanctuary you should be circumcised in the heart saka tinoda kuona romans chapter 2 manje mhm. verse 28 na 29 tinzwe kuti paul anoti chii nenhau dzeujuda nenhau dzehucircumcision kuti zvichiri kuitwa outward here tichiri mujuu outward here anoya achibhosta kuti ndiri mujuda kana mugreek
mhm. eh

Law haisiri pa, pa, pa, pa, pa stone yaapamoyo tobva tati not in the letter whose praise is not from men but of god okay saka patiri kuti new covenant iri kureva heaven sanctuary mumelkizedek of priesthood melkizedek was a king of salem he was a type of christ pointing christ melkizedek akatorarama panyika but hatina kupiwa beginning of days dzake nor end of life hatina kutombonzwa vabereki wake kana vari kwavabereki bhaibheri harina kunyora chiwaburitsa kuti vati agone kunongedza kristu kana anga aine beginning of days hatina kudzipihwa kuti aratidze kristu kuti ave aine power to an endlance of life like elijah hatina kubvira tapiwa vabereki wake hatina kubvira tapiwa beginning yake hatina kuratidzwa kuti magumo ake bcause akatorwa akaendwa naye because the law ndimoses icharacter of god the prophets anorepresenta god ndosaka aenda patrance oenda pastatue obva breath aenda paimmortal state prophet kana chiprofesa maziso ake ari wide open kuti aone vision yamwari mwari wochitaura naye wochitaura through the prophet zvichireva kuti apa immortal state saka elijah since he represent the prophet aisifanira kupiwa beginning of days nor end of life just like melchizedek aisafanirwa kunyorwa mubible kana kupiwa history yake akapiwa beginning of days nor end of life kuti anongedze christ nemelkizedek or priesthood christ because priesthood yake haina beginning or end mazviona ndo yatari ine power to endless life saka new covenant tine blood of the covenant or blood rachrist mm -hmm. tine new covenant yacho yalow iri pamahwendefa emoyo dzimwe nhema dzose tobva tadzima hmm. inoda kuti eh, ndakanzwa vamwe vachitaura elda eh. vachiti the law eh. yakanga iri old covenant vari kuti the new covenant is the blood kuti nyasha ndodziri kunyuka vaneti hatichararame pasi pemutemo taa pasi penyasha chete mutemo it was abolished that was the old covenant zvazviri zvamozisi izvozvo hatisisiri nguva iyoyo ndozviri kutotaura vanhu and most of the people ndozvavanotenda right now as we are speaking vanhu ivavo vateereri ndinoti vari kunyepa nekuti temberi yamozisi yaitowo neropa yobva yaita mutemo ropa iropa mutemo mutemo ah, so, so, so we are saying in the old covenant grace yakagara iriko yakagara iriko yaiexista eh. and the law eh. existed the law existed mhm. mukaerenga pagenesis 6 vhesi ya 9 mhm.

kusvika paexodus 19 inew covenant law yanga iri pamoyo mm. exodus 20 law bva yaiswa padombo kunonosvika mm, law dombo rakazowigwa pamazuva akakepswa wana weisrael mm. but law yakazodzorwa back pahat pax chapter 2 kunosvika kueternity mm-hmm. paday of pentecost okay toda kutenda vatereri ndiri kudzidza panapa kuti if we try to abolish the law of god eh. while claiming to be in the new covenant eh. hatitori kunze hatiko we are not in the system or the plan of god of saving men yeah. saka kuri kunzi in these last days that we are living eh. the new covenant itori nemutemo wamwari eh. mutemo eh. wamwari uri kuexista ende eh, ndafarira pamataura kuti the new covenant tiri kutosvika kudenga tiri kuona the sanctuary in heaven the law iri kuexista in the sanctuary in heaven eh. the sanctuary in heaven wave mufananidzo wetemberi yakaitwa pano pasi eh. not kristu patiri kutaura izvezvi tambotaura kuti ari munzvimbo tsvene tsvene eh. tanga tichidzidza eh. saka na the sanctuary in heaven iri kuexista these last days that weare living even the law of god iri mm. kuexista because it dwells in the sanctuary but in the new covenant tiri kudzidza kuti mutemo wamwari wakanyorwa pamahwendefa echi emwoyo saka vateereri vadikanwa hama dzangu ngatisanyeperwei nevanhu Let's go back in the sanctuary tidzidze even David paye takapotaura kumashure yeah. kuti David paida kunzwisisa zvinhu zvinochekuita nekuponeswa kwana akaenda musanctuary ende pane chimwe chinhu chandoda kuburitsa mm. grace ngaimire pagrace okay. law yomira palaw mm -hmm. ndokusaka usazoti substituta grace nelaw kana law negrace mm -hmm. saka po aitaura kuti panzvimbo yegrace ngatisaise law mm. ende panzvimbo yelaw futi kuti ngapasaiswe grace okay. kana key akanzi ndoichakinura door usazovhure door nebadza mm. badza rinosakuriswa munda mm. key inokinuriswa door mm. mugoti unobikiswa sadza mm. chinhu ngachiende panzvimbo yacho mm. may god bless you all uh, viewers ateereri mwari akuitirei zvakanaka haratikomborere tese lets pray baba wedu ari kudenga najesu muponesi tokutendai rechidzidzo changa chiri pamberi pedu bless us all tanga tichitaura pano nevateereri nevose vanga vachiona chishuwo chedu kuponeswa nekurarama zvamunoda mumazuva ano ekupedzisira tanamata muzita rajesu nekusingaperi amen amen don't forget to subscribe inspired tv kuti tione zvimwe zvidzidzo zvichauya mberi negod bless you all amen